Үз гомеремдә сыер сауган кеше түгелем. Мескин мәрхүм инде әни хәзер әни чирләп киткәч, әни чирләп киткәч, инсульт булгач, әни реалны башлады. Но бөтен туганнар бик каты караштылар, бик каты апалар, сеңелләр бөтенесе караштылар. Но әни аякка баса башлагач, гел тормыш иптәшенең ухут кирәге. Гел аның янында калырга, аны карарга. Шундук белә, шул вакытта Дөньяга каршы инде нәрсәгә, җилгә каршы диләрме инде, сыер бозаулады, сыер бозаулады. Нәрсә эшләргә? Тормыш иптәшен алып чыгып булмый. И үземә калды. Чыктым да, нәрсә эшләсен? Сыерны рәттем, тышауламыйча, нитмичә үзем рәттем дә. И шулай, әни аякка басты, тормыш иптәше дә чыга башлады. Ну, ну, дальнейшем сыер уже мине рәткәч, тормыш иптәшен якын китермәде. Бөтен эш миңа калды. Ani si si masuk? Aha. Şunluk bilen hazır. Ne? Ул үзе сава хәзер. Минем куллан эш китте, мин менә шулай сизеп әзерләп кенә бирәм. Бик җайлы. Теге берәр куя бара башласам бит инде сыер савырга кеше эзләргә кирәк. Ә хәзер Без проблем сыерны калдырып китеп була. Менә элек ул эштән кайткан җиргә мин малларны карап, эшне бетереп куя идем. Хәзер көтеп торам, ул кайткач икәү бергә чыгып карыйбыз.

Башта былай ис аннары ник файда. Аннары чуен белән аштырып эчкән.

Тәрәпәч ул карап торырга кирәк, нидә, чтобы кызарып, кызартып пешерергә пичтә. Менә әйләндереп торырга кирәк бөтен нидә. Әйләндереп, бөтен ягын бер төсле матур иттереп, матур иттереп кабарып пешә. Пичтә бит ул Өстән дә елы бар, астан да елы бар. Газда өстән генә, астан гына елы бар. Ә монда өстән дә елы. Румяный шундый матур төсле ул шундый теге это әзрәк матур төскә кереп пешә ул шундый матур пешә. И Монда пешкәнне ашап туймаслык була ул пәрәпәч. Балалар утырыгыз, давай чәй эчәргә әйдәгез. Әтиегез пәрәмәч пешерде, ә чәй ясыйм. Ура! Әгез әле. Оу! Мин авылда яраткан ял көне балалар кайткач, туганнар кайткач пешерә торган пәрәмәчне пешерәм. Пәрәмәч. Бөтенесе ярата. Пичтә пешкән пәрәмәчне менә э, ял көннәрендә кайталар балалар. Вазда пешергән пәрәмәч була. Пичтә пешергән пәрәмәч. Пичтә пешергән пәрәмәчне берсен дә калдырмыйлар, ашап бетерәләр. Ә газда пешкән бәрәңге кола. Этелеп төртелеп йөри туда-суда. Менә иртә белән тора, бал, э, сыерларны савып кергәч, э, балалар, э, семьялар торганда семья гел янда йөри инде ул. Ну, сорауны менә шулай кызык, кызык була. Аларга чыгарып бирәсең. Бабай пешерде ди, бунуклар. Менә шулай иттереп Дөньяның яме бит ул шул, яме. Шуның өчен пич бар безнең, пич. Авыл ягымны, халкы әйбәт, яшәргә иркен, барсы да кергән. Бүгенге көндә бөтен газы, суы, бөтен нәрсәсе кергән. Шәһәрдән берни дә кими, ким юк. Но авылда яратам мин авылда яшәргә. Кая эшләсәм дә, кая гына китсәм дә, барыр авылга кайтам. Без даже кунакка барсак та, Әлмәт Бегелмәгә барыр кайтып үзебезнең өйгә кунабыз. Бер вакытта да кунып калган юк. Сөйләшәбез, сөйләшәбез. Мәйзәдә булдылар инде. Сөйләшү андыш инде. Әтидән калган инде, әти вакытыннан калган, нидән. Әти безнең гел түр шундый стремление, что авыл матур булсын, авыл ямьле булсын. Менә ул инде әрәмәне зурайту нигендә тырышты, агачлар утырттылар. Аннан соң уже туры килә, например, аннан соң нәрсә дисәң дә, мин әйтәм, монда бит инде чишмә буйлары бик почерагые, кечеркән, кырмавык үсә. Әйдә инде э, башка килде дә, бөтен э, сельсовет белән согласовать айттым, согласовать айттым, бөтен күршеләрдән куллар куйдырдым, мен әйтәм, шара шара шара күл, күл ясыйсы килә, э, күл ясыйсы килә, мен әйтәм, шул күлне ясасак ничек булыр икән. Халык ризалашты бер тавыш белән, и күл ясагач бит инде матур гына күл барлыкка килде дә, аннары мен әйтәм, Ял урыны ясыйсы килде, ял урыны ясап куйдык. Бөтен халык шунда ял итә, бөтен авылдашлар, одноклассниклар шундый бәйрәмнәрен, бөтенесе авыллар нинди бәйрәм бар, бөтенесе шунда уздыралар. Сезне энә бетермәүчеләр булды. Мин бардыр инде. Юк, юк, әнисе мин алай дип әйтәлмим. Авыл тиентен, авыл тиентен мин үзем әйтүем буенча Миңа менә үзебезнең авылда, менә гомумән районда бер каршы килгән кеше юк. Мин аларга һәрберсенә ярдәм итәргә тырышам, кулдан килгән, аңлатам, нинди возможность була, кулдан килгәнне барыбын да эшләргә тырышам. Кешегә каршы килеп кенә яшәп булмый бит ул. Анага бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде менә бу авыл ни ул анарга гына түгел ул бәйге секендә любой художественный самодеятельностьтә дә катнаша квнга да бара без Э, аның белән бер вакытта да э, калмыйбыз солдат озатсак та без анда барабыз солдат озатырга да барабыз э, садакасын биреп анда берәрне гармун белән җырлап элеккеге кебек без аны әзрәк күтәреп ибәрәбез нине мәҗлесне шуның өчен безне инде действительно менә солдатлар армиягә киткәндә анда действительно айдар абый белән рәмилә хач кайчан килә дип көтеп торалар кебек сизәбез инде без

Пичне үзе чыгара, үзенчә чыгара, пәрәпечен сала, сыерны сава, даилни аппарат белән э, дер, ни инде, даилни аппарат алды үзе менә. Э, сыерны сава, казлар асырый, мал асырый, э, бәйинге секендә җитәкче дип кенә тормый, өч сыер асырый ул. Халык гел монда җыела. Аты бит, кайсы посадкага китә, кайсы әрәмәгә менеп удьяга. Монда бөтен нәрсә, нәрсә өчен ясаган, бөтен пичләр ясап куйган. Утырырга урыны бар, суы күләгән, бөтен нәрсәсе күләгән, су ташырга түгел, бөтен нәрсәсе күләгән, хит җырлы, уты кергән, ут кергән монда. Монда төне буе утырып, музыкада утырта, утыралар, монда атна классиклар, встречалар ясыйлар. Авылда нинди бәйрәм була, туймы, туйдан соң чып утыралар, шундый күңелле халык монда. Монда бөтен халык күз алында. Күз алдында бер нинди тәртипсез дә юк. Үзләренең артыннан шунсы әйбәт, менә халкының шунсы әйбәтлеге, һәрбер кеше үзенең артыннан дип чиста ясап, җыештырып, юып, җыештырып китә.